Y mae llawer o ddigwyddiadau prydferth a chaneuon hefyd. Um, er enghraifft, can Elizabeth, mam Iwan Fedyddiwr. Mae hwnna yna. A pan mae'n gweld Mair, wedi gweld ti, mae'n dweud, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd A bendigedig yw ffrwyth dy gros di. Yna fe gawn ni can mair. Y mae fy enaid, y mawr haer arglwydd, am hysbryd a lawnychodd yn ddiw fy iachawdwr. Yna mae yna gan arall, gan Sacarias. Dyma beth mae'n ddeud, o, pa rhan ohoni? Ac agorwyd ei enau ef yn ebrwydd, a'i dafod ef ac efe a lefarodd gan fendithio Duw. Yna, da ni'n dod at ddyn a enw fo'n Simeon. A hynny yw'r bumed adnodd yr hugen. Ac wele, yr oedd gŵr yn Jerusalem, a'i enw Simeon. A'r gŵr hwn oedd gyfiawn A dw i yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel a'r Ysbryd Glân oedd arno. O'n i'n meddwl byddwch chi wrth edrych ar yr adnod hon, a dydy o ddim eto'n grediniwr, ond mae'n aros. Ond mae o'n barod yn ddyn cyfiawn, ac mae o'n ddyn diwiol. A fyddwch chi a fi Yn disgrifio'n hunan fel rwy'n ddyn diwiol, rwy'n fenyw diwiol, neu rwy'n ddyn cyfiawn, neu fy mod i yn fenyw cyfiawn. Ych chi'n teimlo fel yna? Bod chi'n ddiwiol? Heb Grist, yn ddiwiol. Fysa chi ddim yn licio dweud dwi'n bagan? Na, ni mor bell yna. Ond a dych chi'n yn diwio? Ond mae'r dyn yma yn aros am rhywbeth. Mae wedi cael rhyw addewid gan yr ysbryd glân, a mae'n beth rhyfedd iawn. Mae'n hanes tlws ofnadwy. Um, cawn hanes Mair a Joseph yn dod ar Iesu i gael ei wynwydu ac hefyd rhoi aberth fach. Ac wedi cyflawni dyddiau i fyredigaeth, y fyredigaeth hun yn ôl Deddf Moses, hwyad y gasant ef i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd. A dyma ni'n dod at y stori. Yr oedd yna hen ŵr a'i enw Simeon. Ac wele yr oedd y gŵr yn Jerusalem a'i enw Simeon, a'r gŵr hwn oedd gyfiawn. Adfywiol, yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel, ond glyndwch, a'r ysbryd glân oedd arno. Yr oedd o'n aros am y Meseia. Doedd o'm ganddo fo, ond roedd o'n aros. Ac yr oedd, mae'r adran ymlaen fel hyn, ac yr oedd wedi hysbysu iddo gan yr ysbryd glân na wele e fe angau cyn iddo weled Christ yr arglwydd. Oedd yna chi edrych byd. Pys yr ysbryd glân yn dod ata chi'n ganol nos ac yn dweud chi, Defra, chei di ddim marw nes daw Iesu Grist o weredwr i ti. Be? Dwi'm yn meddwl farw. Na, ond fydd rhaid ti farw. Ond cyn i ti farw, mi ddoi ata ti, a fe gei di'r ysbryd glân. Fyddech chi'n hawdd, hapus, fyddech chi'n falch, neu fyddech chi'n dweud yr ysbryd glân, cer o'ma. Siarad nonsens o bethau dwlodd marw. Fi eisiau siarad am marw trwy'r amser. Achos i pobl ddim yn licio siarad pethau fel arwan. Ond na gyfaill i fi cynnal yn, y, yn un o drefi yn Lloegr awyr agored. Ac uh, oedd y bedwar o fechgyn ifanc ato. Oedden nhw'n mynd i gapel a sortau fy ngyledd. A dyma nhw'n rhoi drodd fod dweud, ddylech chi'n galw ni'n bechad eriod. So pobl yn licio hwnna. Ddylech chi'n sôn am uffern. Di pobl ddim yn licio hynna. Just gwedwch fod Iesu'n caru ni, a mae hynna ddigon. Wel, un i'n beth wedodd o'n ôl. Ond dyna'r gred nawr, da mi ddod i ddeu pechadur. Cyn hir oeddwn i'n torri gyfraith rhywun ofni wrth alw neb yn bechadur. Ond beth yda ni? Beth yda ni? Ond petae Iesu Grist yn sibrwd yn y clust, gwrando nawr, cyn i ti farw, fe gei di dy achub. Mi ddoi ata ti fel gwaredwr. Beth fyddwch chi ddweud? Fyddwch chi'n dweud, wel, diolch yn fawr. Fyddwch chi'n dweud, na dda, Na dda. Beth fyddech ateb chi a fi? Nawr, yr addewid. yr hon o hon, yr oedd o hon yn addewid trafiadol iawn. Um, oedd cynorthwyo mewn pethau o, o Simeon, oedd, oedd neb chor, oedd o ddim yn sort o, yn swyddog yn y deml, ond oedd o'n hoffi bod yna. Ac oedd o'n helpu o hyd i oes, yn helpu hwn ac yn helpu'r llall, ac oedd o'n ddyn mor dda, o pawb yn hoffi mynd i weld o. Yr oedd o'n gyfion, yn ddyn cyfion, o dim twyll yno, ddim yn twyllio neb. Oedd o'n dweud y gwir ac oedd o'n onest. Dyna pwy oedd o, doedd o neb. Neu pwysig, dio ddim yn offeiriad, dio ddim yn archoffeiriad, dim ond hen ŵr dio, oedd yn hoffi bod yn hi ddiw. Na'r cwbl. Eto, yn ei fywyd o, ond ar rhywbeth ar goll. Mae hwnna'n rhywbeth allai gydymdeimlo hyn yn y profiad fy hun, a dwi'n siŵr o profiad chi hefyd, bod gyda ni gymaint Ac yn arbennig os ydych chi'n mynd i gapel ych chi'n hoffi, allwch chi ddweud, wel, mae'n hyfryd iawn ar hynny. Um, os yw'n i siarad rhai blynyddoedd yn ôl, byddai'n dweud, ac yna ni ysgol syl dda, wrth gwrs os a ddim ysgolion syl nawr bellach. Um, a mae gyda ni oed fawn da, ond os yw'n llawer o bentrefi nawr, a gweithfa ar y syl. Ond uh, pryd hynny, o'n i'n gallu dweud, wel, wel mae'n wynfyd ar ni. Ac mae gyda ni gartre da, a dwi wedi cael hapus efo'r gŵr o'r plan, ond uh, wedi licio canu emyn. Wedi licio canu emyn y fawr iawn. Ac um, Eto, mae yna rhywbeth ar goll. A o'n i cofio dweud hyn wrth mam. Wrth y mam i ron. Um, dwi'n licio mynd i caffa mam, dwi'n gwybod bod ti mai. Dwi wrth y modd. A wy'n licio'r ymynna, neu wedi hyn ar farn o beth od, wy'n licio'r hynny. O'n i yn. Ac, um, ond, meddwl fi, mae yna rhywbeth ar goll. Dwi ddim fel y pobol diwygiad na. A'r hen bobl, mae yna... A dwi ddim yn gwybod beth ydy o'n am. A doedd hi ddim yn gwybod chwaith, a wedodd hi, o, pa'n poeni, fe ddaw mewn amser. Ac, wel, oedd hi yn gwybod mwy na hynna mewn gwirionedd, ond yna cwbl wedodd hi. Ond o'n i o hyd yn teimlo rhyw ing A ni wedi gwrthganu emynau fel pam y pam, bechadur y cyndyn, pam y colli denau drud. O'n nhw'n O'n nhw'n dechrau mynd i fynd bach. O'n i'n licio'r tone. O'n i'n licio'r geiriau. Wel, o'n i'n hoff iawn. A oedd gos rhai hir i hon nawr. O'n i ddarllenwr mawr o bregethau. Yr hen weinidogion. Oedd gynnon ni hen gylchgronau yn tu ni. A fy ffefryn i ohonyn nhw i gyd oedd Isrwyn. A dwi'n cofio hi ymuno. Gwel yw chlaw cymylau amser. Gwel fy enaid, gwel y tir. Lle mae'r awel fyth yn dyner, lle mae'r wybren fyth yn glir. Hapus dyrfa sydd o nofio yn ei hedd. O'n i'n licio hwnna. Ond oedd byth yn rhoi ti allan. Ond o'n i'n hoffi hwnna fy hun. Ac eto rhywbeth ar goll. A ni'n gwybod bod rhywbeth ar goll, ond ddim yn gallu rhoi fy mis ar ôl beth sydd ar goll. A beth o'n i'n marw? Lle byddwn ni? Byddwn ni'n y nefoedd? Ai effern? Neu ateb hawdd yw, wrth gwrs, um, just gorffen a dim byd. Hwna'n ateb hawdd. Ond os felly, mae'n cwestiwn arall, pam yn ni yma gwbl wedyn? Os yn pwynt, o gwbl, mae cwbl yn ddiwerth. Ond oedd yr ysbryd glan ar Simeon. Ein hanes ysbrydol ni, efallai ein bod yn gefnogol iawn i bethau da, yn ffyddlon i bethau diw, ac eto mae rhywbeth ar goll. Ni feidiwn wynebu diwedd ein dyddiau Heb gyfrinach â'r datguddiad rhyfeddol hwn, cyn i fi farw, mae rhaid i fi gael beth bynnag ydi o, na fedra i ddim rhaid enw ddo. Chi'n gweld mewn ffordd mae'n beth od iawn. Er bod ni'n gwybod yn Beible, er bod ni'n gwybod yr ymynau, ac eto'n gwybod dim. yn gwybod dim. Hoffi nhw, hoffi bregethwr yn ei hwyl, hoffi bregethwr ei stori fach, pethau yna i gyd, ac eto yn gwybod dim. Ond pan da chi'n dod yn, yn wybodol o hynna, yna yr ail beth yw yr arglwydd. A mae hanes Simeon yn gallu rhoi gobaith i'n calonau, a mae e fi. Ac efe a ddaeth trwy'r ysbryd i'r deml, a phan ddug ei rieni, Nair a Joseph, y dyn bach Iesu, i'w wneuthur drosto yn ôl dyfod y, defod y gyfraith, cymerodd Simeon yr Iesu yn ei freichia. Na chi'n eist, doedd o ddim yn bwysig, doedd o ddim yn offeiriad, doedd o ddim yn arch offeiriad, doedd o neb yn bwysig, ond oedd o fan ar y pryd. A dyma Joseph yn dod a Mair a rhaid Iesu Grist yn ei freichel ho. Mae gan yr arglwydd rhyw um, tychus bach tlws iawn weithiau. Meddyliwch fod hynna'n digwydd. Mae o'n rhoi o yn ei freichel fo. Ond nid yn ei freichel eisiau. Yn ei galon. Yn ei galon. Ydy'r eich breichel chi? Ydy o yn eich calon chi? Ble mae o gyda chi? Cymerodd Simeon yr Iesyn ei feichiau, a dyma chi ddarllen llws. Mae'n edrych ar y babi yma, a hyfer hyfedd yn digwydd. Mae Dyw yn agosau i Simeon. A dyma beth mae Simeon yn dweud. Yr awr hon, arglwydd, A gollyngu dy was mewn tangnefedd yn ôl dy air, canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Rhywbeth mae'n dweud, y funud hon, wedi deall, wi wedi gweld, wi wedi teimlo, dwi'n gwybod, a dwi'n barod i ddod adre nawr unrhyw amser, wyt ti wedi cadw dy addewid i mi. A mi'n edrych ar y plentyn bach, mab Dyw yw hwn. Hwn yw cysur Israel, mab Dyw yw hwn. Oedd e rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae bellach yn barod i gyfarfod â Dyw fel credadyn. Cyfrinach hyn i gyd yw gwaith yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân, dyma beth mae'n ei wneud. Mae o i ryw fath o ddirgelwch. A ddim yn hawdd esbonio chwaith. A mae'r ysbryd glân yn ymweld â'r enaid. Dyn yn gyfarwydd o syniad Duw y Tad. Mae hwnna rhywbeth deiarol da ni'n gallu ddeall o fel gair. A da ni'n gallu deall Iesu Grist fel mab. Ond pan mae'n dod at yr ysbryd glân, mae dipyn bach o byddl dydy. Ond mae o'na. Mae o'na yn y cefndir. Rhyw backroom boy felly, fela, mae o mor gryf â nhw. A beth mae o'n neud? Mae o'n dod eich enaid chi, a mae'n cyffwrdd â chi. Da chi ar y ffordd i hyffern, a mae'n newid y cyfeiriad. A chi'm yn gwybod. Da chi'n farw yn ysbrydol, a mae'n gynnu chi yn fyw yn ysbrydol. Mae rhywbeth wedi digwydd, chi ddim yn gwybod. Ond cyn hir, mi fyddwch chi yn gwybod. Problem fawr yn hoes ni heddiw ydy bod pobl eisiau credu Heb gael bywyd yr Ysbryd Glân. Dim ond geiriau, dim ond canu, dim ond darllen, dim ond bod yn neis, a dim byd, dim byd, a ddim yn barod i farw. Y mae'r ysbryd glân yn weld ar enaid ac yn rhoddi bywyd yno. Gall dim byd nawr rwystro'r bywyd hwn. Y mae cyfeiriad yr enau bellach tuag at ddiw. Mae gwaith gras wedi cychwyn. Y mae'r adeg y mae ffydd yn gweld ar Iesu, mae pob peth wedi newid fel Simeon. Yr ydym yn gweld y groes a gobaith maddeuant y mab Dyw. Da ni'n dechrau deall pwy yw Iesu, mab Dyw. Ble mae o ar y groes? Beth mae'n gwneud yna? Cliriad y ddyledi. Gwneud ti'n lân, dy baratoi i'r nefoedd. Mae'r enaid yn gallu meddwl mewn ffordd dy ddim erioed wedi meddwl o'r blaen. Weithiau, da ni'n grac. A weithiau, ar ôl bod yn grac am dipyn, da ni'n dechrau meddalu dipyn. Ac yn dod yn nes, emyn i chi, o agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a thair. Bydd hwnna wedi i chi, pnawn yma. O agor fy llygaid i weled. O, na well gen i fod y ddall. Dim eisiau gweld. Dwi'm isio gweld i fath ddechrau fatha fi te. Pan o'n i'n cael weithiau ar y teledu, o'n nhw'n rhoi um, darlun o rwy'n i'n cael llawdriniaeth feddygol. Mae rhaid fi fynd fel ei rhaid edrych. Nawr, tra i ddim edrych, ddim yn gweld gwaed. Dwi'n cofio unwaith gael i gwt bach ar y mis a fe lygwe, nes i lywygu, a llawn dioddau i gweld gwaed. A falle bod chi'n dweud, paid o sôn am Iesu thai, dim eisiau gwybod. Dim eisiau gweld. Na, gwi, dim eisiau gwybod. O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a thair, mae'n well i mi gyfraith dy enaid na miloedd o arian y caer. Y ddaearau'n da na'i thrysorau, ond geiriau fy Nuw sydd yr un, ond bywyd tragwyddol yw nabod fy mhrynwr yn Dduw ac yn ddyn. Rhyfeddod a ber yn ddiddarbod yw'r ffordd a gymerodd ef e i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Fe safodd y mrenyn ei hunan, gorchfygodd hudiogaeth y ddraig, ein llywi galluog ni ydyw, o caned preswylwyd y graig. Unwaith y mae'r enaid yn gweld yr Iesu, A mae o'n edifyrhau. Dwi am wedi gweld un yn bechadur o blaen. Mae'n rhoi, wel, da fod i ddim yn berffaith. Mae'n gwneud ambell i beth fach diflas. Ond dwi'n mynd rwg. A wy'n gael caredig. Wy'n dweud yn da da, neu fam dda, neu mae'n gi, neu ti ci. Dwi'n mynd rwg. Na'n dewr i berffaith. A dda ni'n siarad dwli fel yna. Unwaith mae'r enaid yn deffro, mae yn edrych ar ei ddwylo. Beth mae'r rhain wedi bod yn wneud? Arian, arian, arian. Beth mae'r rhain yw'r wneud? Cyrraeddu creulon ac yn y blaen. A mae'n dwyni gof beth yda ni. Bell, bell. Bydda neb ohono ni yn hoffi i rhywun arall weld ei fywyd o. Na fydde. Byddwn ni'n misio neb ohono chi weld fy mywyd i. A fydda chi yr un peth. Pe chadur wyf, mi welaf o ddiw. Ni allaf ddim. Y mae hyn i gyd yn bersonol iawn ac yn hanfodol er mwyn cwrdd a Dyw Sanctaidd. Mewn ffordd, ydym sefyll ar dir sanctaidd ac yn edrych ar Iesu. Mae emyn ydy ti well. Mae gen i faich o bechod ar yng nghefn. Mi daflamaich. Na chi syniad. Pa bryd? Mi a dafla mai chodi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes, wrth weld beth mae wedi wneud, gweidi drostau. Mi dafla mai chodi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes ei hocrwydd. Fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, Os edrych wnaf i'r de, Ymhlith a fi, neu ynteu ddaw, Does debyg iddo fe. Chi'n cytuno? Fe roedd se ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron ddraen, Er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd ddian maen, esgyn a wnaeth i entrych yn ef i eiriol dros y gwan, fe sy gyna f'enaid un yn lân, i'w fynwes, Yn y man, ac yna, cafodd gydag ef hanel y byd ar dân ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Yr oedd Joseph a'i fam yn hyfeddu am y pethau a ddywedwyd amdano ef. Ystyriwch am funud difrifoldeb y profiad hwn, heb obaith am dragwyddoldeb, na chi beth ofnadwy, rydwch chi ddim dadle gyda Dyw, ac ni ellid osgoi sefyll o'i flaen ef. Da ni'n gwybod yn iawn bod rhaid i ni. Rhaid ystyried y creawdwr. Sut fedrwch chi beidio? Wel, rhoi fel hyn i chi. Dwydwch chi'n arfer rwy'n yn dweud, o, mae'r byd yma bydysawd yn hyn ac ach chi feddwl. Mae o triliwn, triliwn, triliwn o fynyddoedd yn ôl. Ydy wir? Ydy. O na, allwch chi luosogi hwnna efo triliwn, triliwn, triliwn arall. Wel, pam? Beth yw gwaniaeth? Beth sydd ar y pen draw? Beth sydd ar y pen draw? Dim byd. Sut gall rhywbeth ddigwydd heb ddim byd? Sut gall e? Bydd chi weld, diw. Diw. Fe sy'n na? A'i fyd ei yw e. Efe, ac yna, da rhaid i ni sefyll o'i flaen ef, a mae yn penderfynu ein tynged tragwyddol. Ewch i roi rhyw hanes fach i chi. Pan o'n i'n weinidog, um, yn cofio, well, lot o bobl, ond cofio un par, oedd hi'n gristion, ac oedd hi'n dod bor anodd sydd, oedd oedd yn credu dim Ond oedd o'n dod ar fore Sion. Ac uh, oedd o'n dipyn o, edrych yn dipyn o fwlyd ar y gwir. Digon ni roed ofn ar neb. Ac um, pa oedd yn mynd allan oedd yn dweud, Fytha dda gen i, pan ydych chi'n dweud drydydd ac yn olaf, bod chi'n gorffen. Ond da chi'n dweud, ac eto, ac eto, ac eto, da chi ddyn, gorffennwch gyda'r trydydd. A fyddwn ni'n gwenu a pwyntio at y botymau bach ar ei wasio. Dwi'n credu na fi bod yna galon dyner tu ôl i'r wasio yma. A goffa fe yma. A goffa fe. O gyda o fab, un mab, fachgen ffain. A fe gataf iechyd o dim gobaith. Ac fe ofynnodd y mab yna, Fyddwch chi'n gyfaill i fi am yr ychydig amser sydd gen i ar ôl? Byddaf siŵr, yna fi. A mi oedd o'n dod hefo fi i brigethu yn lleol. Ac yno, o'n i'n amser o fod yn y gwely. Ac uh, eisiau i weld o lawer gwaith. A tro ola oedd o'n dweud, wel, fi bron na nawr, wy yn y dyffryn, A diolch, fwy mynd, a fi farw. Wel, bob blwyddyn, um, bob blwyddyn o'r dyddiad yna, mi fydda i dad o'n galw amdano fi. A mynd â fi mewn car i'r um, i Rynwent. Oeddwn i'n sefyll ar lan bedd O ddyn mawr cadarn, oedd rhaid i ddwy fraich arna fi, ac yn torri i galon. A wedyn fydda'n dweud, gweddiwch. A dweud, hwnna wedi weddio. Swn i'n gwneud ni. A dweud, bydd o wahanol dy sydd nesa, dim o gwbl. Pan da chi'n dod ar y trydydd pen, yr un peth. Stori gron. Blwyddyn am bum mlynedd, dwi'n meddwl. Ac yna fe gafodd i daro mael. Fe gafodd stroc. A nes i weld o. A mi'n eistedd i bwys ar ben fy hun. Wel, fe fi, fi'n gwybod bod chi'n clywed fi, a fi fedra i ddweud beth yw'n lecio. A dwi'n gwybod y holl bwni yna sydd bod. Rhaid bwni chi rwan. A dyma fi'n dweud, a chi mae'n barod i farw. A dwi'n gwybod gallu, fi allwch clywed chi, o lle da chi? Er bod chi'n yn gallu ateb fi, na gweld fi. A dyma fi yn rhoi yr efengil iddo fo, yn sôn am Iesu Grist yn cymeryd yn pechod ni. Hon y stori wir, chi Ac um, ar ôl gorffen, dyma fi'n mynd. A fi'n penderfynu fynd i weld o diwrnod wedyn. Ges i sioc. Oedd o'n eistedd fan hyn yn cweri. A o'n pwynt o sai, fe glywes i chi fo. A wedyn o'n dweud, ond fe glywodd e fi. Lyflu. Fe glywodd e fi. Mewn chydig ddyddiau, a thatre, wedi, wedi cael ei achub O, close shave. Ynte, yn agos iawn. Ond diolch am hynny. Mae yna bethau fel yn y weinidogaeth sydd yn fythgofiadwy. Pobl ddech chi byth yn meddwl oedd o'n ildio dim, yn tyneru ac yn cofleidio'r Iesu. Byr, byr yw ein hoes. Hir, hir yw tragwyddoldeb. Pidiwch â chuddio tu ôl i ryw ddamcaniaeth. Pidiwch â chuddio tu ôl i ryw idea bach sydd gennych chi, a hwnnw ddim yn gywir arnoch chi. Pidiwch â chuddio Dowch allan i'r agored, a dweda, O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth rhaer. Allwch chi ofyn hyn a'ch hunan, pan mae neb o gwmpas a neb yn gwybod, mae'n beth personol iawn. O'n i'n pregethu nhw bentre bach ma, byr yw hyn, ac uh, faint o'n y gynulleidfa pedwar. Ac um, O'n i'n pregethu ar yr atgyfodiad. A ni'n cael te yn tu capel. A dyma hi'n gweidio gegin, Smoch chi'n credu'r pethau na? Real sy'n bod ti fi. Smoch chi'n credu'r pethau na? O, dwi'n gleid mae fi. Wel, mae, dydy hwnna hwn o capel yna. Na, pregethwr hwnna ddim yn credu hwnna. Fwy'n abod nifer ohonyn nhw sydd ddim yn credu hwnna. Ond dwi on, mae fi. Dwi on. Ydych chi'n credu bod hi'n marw mae'r cŵn nad yn y cwbl? A da chi'n cadw ti capel fy fi? As fo chi'n credu dim, wel mae o rhaid fi cyrwle fyw. A na'r cwbl ganddi. Ond o, oedd hi'n fenyw galed. Tybed beth ddigwyddodd iddi? Dwi ddim yn gwybod. Yn ni ddyfarn, ni fydd lle i ddadle gyda Dyw. Bydd ambell un eisiau sôn am ei rinwedd e, ac yn dweud o flaen, eisiau dweud o flaen Dyw, o'n i'n dda, o'n i hyn, ond ydych chi, sut fyddwch chi? A gynta aeth yn fyd. Fyddwch chi'm yn gallu yn ffrostio o flaen Duw, ond yn amgy, amgylchiadau a gynta a aeth am byd, dos am golwg i i'r tywyllwch eitha. Nid o weithredoedd yn y Beibl, fel nad ymffrostiau neb, Byddan nhw'n gwbl fud yn aros am y gair terfynol os nad ydym wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist. Nid oes yna ddim gobaith i ni. Felly, tra bo anadl ynoch, credwch. Dewch nawr. Credwch. Na i orffen efo rhywun fach o nawr. Pam? Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? Na chi gwestiwn eich ofyn eich hun. Pam? Pam dwi fel hyn? Mae dy greiwr heddiw'n gofyn, pam?

Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di. Er i ti yn ysgafn chware, dirwyn mae dy oriau di. Ymhalu y byd y drigfan, wedi rêl y byd ar dean, O fy enaid, o fy enaid, meddwl weithian am y siwrna sydd o flaen, cyn i ddiw droi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, Cyn i angau dy ddychrynnu, mynd adnabod Duw a'i hedd. Mynd, mynd adnabod Duw a'i hedd trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Ych ni wedi o. Diolch i ti, Farc, rydyn diw, am y fraint o gael sôn amdana ti, a bendithio ni a roi fy yma o ddiw. Da ni'n gofyn i ti, yn harwain ni at ein eidiau colledig, ac i ddweud yn garedig wrthyn nhw, I ddweud a perswadio nhw yn garedig bod eu tynged nhw ddim yn dda, mae hynna ddigon. Ac wrth i perswadio nhw i denu nhw i gredu yn yr arglwydd, clewn ni er mwyn ei enw ef. Amen.